Helo, helo, helo a chroeso i sesiwn ffitrwydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. Bloedd anferth i mentoriaeth Ronfa Cynon Taf am fy ngwahodd i go gyfer y sesiwn ffitrwydd heddi. Nara, y symudiad i ni mynd i ddysgu heddi yw Reverse lunge. Nawr, fi'n siŵr bod chi wedi clywed am lunges o'r blaen, a dwi'n mynd i helpu chi i ddysgu sut i gyrraedd y nod yna heddi. O ddysgu sut i wneud reverse lunge, a dwi'n addo i fod yma cam wrth gam. Sa'n mynd yn man iawn, felly sticiwch gyda fi a fe ddewch chi i'r brig yn y diwedd. Felly, dwi'n mynd i godi ar fy nhad, A dwi'n mynd i symud yn ôl fel bod digon o le gyda ni heddi. Digon o le, hyfryd. Na ia, reverse lunch. Mae yn mynd i fod yn gweithio'r coesau, felly gobeithio bod chi yn barod amdano ni heddi. Y quads, y hamstrings, y glutes, y calves, popeth yn gyfan gwbl yn y symudiad yma heddi. Nawr, y beth dwi am ddangos i chi'n gyntaf yw dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud reverse lunge. Mae popeth yn mynd i fynd yn ofnadw o dawel, iawn, ond peidiwch â phoeni, dyw'r sŵn ddim wedi mynd yn man, fi moyn dangos i chi fel bod chi'n gallu ffocysu i weld sut i greu reverse lunge. Felly gwyliwch yn gynta' os gwelwch yn dda. Challenge. Mae'n edrych yn anodd, ond fi'n siŵr y byddwn ni'n cyrraedd y diwedd gyda'n gilydd. Na, y camau. Chi'n mynd i ddechrau gyda'ch trad chi mewn un llinell bach hyfryd gyda'ch ysgwyddau chi, iawn? Tebyg iawn i'r sgwat. Felly chi yn mynd i ddechrau yn y llinell bach yma, iawn? Na chi'n mynd i gadw eich corff i fyny'n dal ac yn browd o sefyll yn dal hefyd. Nawr te, nesa, chi'n mynd i cymeryd Cam yn ôl. Nawr pan rydych chi'n cymeryd y cam yn ôl, rydych chi dal yn sefyll i fyny'n syth, plygu y coes flaen a phlygu'r y coes gefen fel bod nhw'n creu rhyw fath o ongl sgwar. Felly fel chi'ch gweld mae'r coes blaen wedi plygu a'r coes nôl wedi plygu mewn siap ongl sgwar cefn yn syth ac yna codi nôl i fyny. Nawr fel chi'n gallu gweld, dyw'r benglin cefn, iawn, dyw e ddim yn cyffwrdd â'r llawr, mae e just off y llawr ac yna nôl gyda gilydd, felly just off y llawr a nôl gyda'i gilydd, iawn, a mae popeth angen cael eu sicrhau bod nhw'n pwyntio syth ymlaen. Felly mae'r trad yn pwyntio syth ymlaen, mae'r pengliniau yn pwyntio syth ymlaen. Felly dyn ni moyn neb yn mynd ffwrdd yn iawn, so ni moyn neb i gwmpo, ni moyn pawb i fod yn ddiogel ac i fwynhau y symudiad. Felly eto, chi'n cymryd cam yn ôl, penglin ddim yn cyffwrdd â'r llawr, Edrych i fyny yn smart ac yna nôl gyda'i gilydd. Wedyn yr ail dro, rydych mynd ar gwrs arall yn ôl ac yna nôl gyda'i gilydd. A dyna ni, dyna sut i wneud y reverse lunge. Ffantastig, chi'n wneud mor dda. Nawr, beth dwi'n meddwl sy'n syniad da i wneud yw i ni greu pimp reverse lunge gyda'n gilydd. Felly, ni'n mynd i ddechrau Coes dde yn mynd nôl, wedyn y goes chwith, iawn, a fi newn i wneud un ar bob coes pimp yn gyfan gwbl. Gobeithio bod chi yn barod amdano. Felly, trad yn pwyntio syth ymlaen, Pengliniau'n pointio syth ymlaen, sefyll i fyny'n smart ac yn browd, a dwi'n mynd i roi fy nwylo fan hyn i helpu gyda'r balans. Felly, ni'n mynd i fynd ar goes dde yn ôl gynta. 3, 2, 1, bant yn ni. Felly, ynadlu fewn,

Ac yn adlu allan. A dyna chi! Wedi dysgu sut i creu reverse lunge. Fi mor brwd o chi. Ffantastig heddi eto. Na re, fi yw Elin Wyn Williams ac os ydych chi am yn eilun i fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning With EY ar Facebook, Twitter a LinkedIn. Ac wrth gwrs, os ydych gyda chi unrhyw gwestiwn allai helpu chi gyda, Fi ar winningwithy at gmail dot com Wel fi mas o bwff! Fi di joio shwt gymaint i ddysgu sut i wneud reverse lunge a chi wedi wneud yn ffantastig. Mwynhewch gweddill eich diwrnod. Tara!